wɔn kronkron bra bɛdi hene awurade hyɛ dɛn dua mu mu a yɛwɔ adwuma sɛ deda biara da woyɛ no yɛwie de mu animonyam nyinaa ma yɛgya mfidie wɔ ha nyinaa hyɛ wo nsa ɔdomfoɔ ma wahoɔden kɔ so nyɛ kɛseɛ ma wogya ntwa yɛ ho nhyia wɔ ha Awurade, yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu Kristo din mu sɛ anɔpa yi nso kasa, Honhom Kronkron kasa, na yɛwie a yɛde animuonyam ama wo. Yɛda wo ase wɔ yɛn Awurade ne yɛn Agyenkwa pa Yesu Kristo din mu nti, amen. Amen. Awurade nhyira wo. Yɛde nkyea a ɛfiri yɛn Awurade Yesu Kristo nkyɛn brɛ kɔma yɛn Sɔfo Panin Apostle Moses Degeno Ametepe, ɔne ne hokani, Sɔfo maame Dinah Amitepe Awurade nhyira mo bebree Awurade adom so wasoɛ yɛn sɔfo maame asomdwoeɛ mu ɛyɛ anigyesɛm kɛseɛ paa Awurade asan akyɛ yɛn ɔsrɛni kɛseɛ baako paa ɛwɔ asafo nim ne wiase nyinaa yɛde anuonyam ma Awurade wɔ ho paa mama Awurade nhyira wo ɛne wadwen pa a wode taa yɛ akyi da biara yɛkyea yɛn asɔfoɔ a aka nyinaa yɛn sɔfo Richard yɛn sɔfo Johnson Yɛn sɔfo Frank a ɔwɔ Tachima, ɔne ne yere, yɛkyea wɔn ahokafoɔ nyinaa, sɔfo maame Gloria, Awurade nhyira mo, wɔn nyinaa bibi nti na wɔn wɔ fie, ɛbere no so Awurade de wɔn ba abɛka yɛn ho, eh, yɛn sɔfo maame Kɔkɔ, baabi a wo biara, yɛkyea wo paa, yɛn sɔfo Eric ɛne yɛn sɔfo maame Enim, Ɛkyampɔn, a wɔn wɔ Cape Coast, yɛde nkyea kɛseɛ ɛbrɛ mo, saa ara nso na yɛkyea yɛn sɔfo Richie Domfɛ Mensah. ɛne yɛn sɔfo maame Tiwa Adonfe. Awurade nhyira mo paa ɔbo asɛfoɔ, Awurade nhyira mo. Yɛkyea executive members, elders, deacons, asɔretoɔ nyinaa, deaconesses, yɛkyea obiara. Yɛsan nso de nkyea kɛseɛ nso kɔma yɛatiefoɔ. Mo a daa mogye berɛ ne adagyeɛ a mowɔ de ma Nyame adwuma a mo, mo, ɛ, ɛnyɛ no nkoa mpo, mofrɛ san bisa de bi toa so to so ma yɛn. Awurade nhyira mo paa ne mo aboterɛ a mowɔ. Na yɛsrɛ wo sɛ sɛ nnɛ ne da a ɛdi kan a wotie yɛn a, Mpere wo ho nyi mfiri hɔ. Awurade wɔ biribi de ma yɛn. Sɛ ɛnyɛ wo mpo na woyɛ, ɛbɛboa wo sɛ ebi a woyɛ bɛrima, ɛbɛboa wo nua, ɛbɛboa wo yere, ɛbɛboa w'adamfoɔ baa bi, na w'ankasa nso no, woduru baabi na ɛtwa sɛ wokyerɛ mu a, Awurade nam nsɛm yi a yɛreka yi so aboa ma woatumi akyerɛ mu bebree. Adɔfonom, sɛdeɛ mekasa yi, nyɛ me nko ara na mewɔ ha. Mewɔ anuanom adɔfoɔ bi a daa wɔka yɛn ho ma dwumadie tumi ba so asomdwoeɛ mu. Yɛwɔ yɛn sista Misis Priscilla Adjei Badu wɔ yɛn ntam. Yɛwɔ yɛn Dikinɛse Misis Juliet Frimpong wɔ ha, ɛna yɛwɔ Dikinɛse Misis Vivian Adu nso wɔ yɛn ntam. Me a mekasa yi nso yɛfrɛ me Dikinɛse Misis Deborah Amoah. Yɛwɔ yɛn nuanom mmarima mmienu a daa wɔka yɛn ho, wɔboa yɛn na wɔde kɔ tentamfidie so kama ma amansan nso tumi hwɛ. Ɛyɛ yɛn Deacon Theophilus Osei ɛne yɛn Deacon Emmanuel Safo Boakye. Awurade nhyira mo paa. Awurade nhyira wo nso a wotie. Awurade nhyira nhyira studio hafoɔ nyinaa. Awurade nhyira wo biara. Adɔfo nom ɛnɛ nso Awurade de aba. Na sɛdeɛ daa Awurade de yɛn nam ɛm kwantempɔn ne so na ɔde yɛ kɔ tete atempɔn na ɔnam n'adom so ma yɛ esi sua ɔbaa sima ho siesie a etwa fata sɛ ɔde yɛ ne ho wɔ Kristosom mu no. Ɛnnɛ nso, Awurade de yɛaba bio. Yɛbɛtoa dwumadie no so. Ɛnyɛ asɛm foforɔ biara na yɛbɛka sɛ saa nkwagyesɛm wei nso, ɛho hia a sɛ onipa te na ɔyɛ na sɛ ɔdi akyi a ɛde no bɛkɔ baabi a ɛsɛ a ɛyɛ ɔsoro ahennie no. Awurade mmoa yɛn na ɔnom nka yɛn ho na ɔmma yɛn akoma ne adwene pa, ahobrɛaseɛ akoma a yɛbɛtumi atena ase na yɛatie nsɛm yi berɛ a yɛbo mfu. Hallelujah. Adɔfonom, ɛnnɛ yɛrekasa afa Sɛdeɛ nnawɔtwe bɛyɛ mmiɛnsa a ɛtwaa mu yi yɛgu so rekasa fa yɛn ti ho, yɛn ti ho, yɛn ti ho no, ɛnnɛ Awurade bɛboa yɛn ama yɛakɔ so ara adwene yɛn ti no ho bio. Na ɛnnɛ topic no a yɛrebɛdwendwen ho no ayɛ adesoa ma nnipa bebree, ne titiriw ne akronkronnyɛfoɔ ansafo, wɔn a Awurade aboa wɔn ama wɔahunu, Awurade aboa yɛn ama yɛahunu nokorɛ a ɛtwa sɛ yɛyɛ wɔ yɛn tirinwi ho no. Yɛn mpo na. Ɛnnɛ, ɛreyɛ asan ayɛ sintidua to ama yɛn esiane sɛ ebinom ka no sei, ebinom nso ka no sei. Ɛno na yɛrebɛhwɛ. Ɛno nti, ama nnipa bebree adwenem ayɛ wɔn nã a obi se ɛnneɛ saa deɛ a, sɛ mentumi nkora me tirinwi no deɛ a, ɛnneɛ metwa mfasoɔ wɔ so, ɛfiri sɛ ebinom se Onyankopɔn mpɛ sɛ yɛde ahoma biara bɛto ho, ebinom koraa se yɛmfa ribbon mmom, ebinom koraa se wodware wie a na woawɔhye w'adeɛ mu na woanunum na woasere mu na worekɔ. Ebinom se yɛmfa hwee mmom da biara bɔ so duku. Ebinom koraa nso se ti no yentwa koraa. Enti yɛbɛhwɛ. Deɛ Onyankopɔn de asoma yɛn nnɛ no, ɛno na yɛbɛka. Yɛnka nnipa asɛm. Enti sɛ ebia woretie yɛn na wo nso woate nkyerɛkyerɛ foforɔ bi a, mesrɛ Awurade sɛ ɔnso w'akoma mu, na berɛ a yɛn nsɛm a ɔde adom yɛn yi bɛkɔ n'awieeɛ no, waboa ma woahu nokorɛ a ɛwɔ mu saa ahintasɛm yi mu. Enti yɛnkyerɛ ho no, yɛbɛkɔ yɛn atifi asɛm sɛ, Keeping the Original glory, into bracket, yɛ hair, yɛn tirinwi, sɛ yɛrekora animuonyam a ɛyɛ papa a Onyankopɔn de maa yɛn, animuonyam a yɛn Nyankopɔn de bɔɔ yɛn ɛfiri adebɔ mfitiaseɛ no, ɛyɛ yɛn tirinwi. Yɛnkyerɛ ho no, yɛnkɔ Onyankopɔn Asɛm mu kakra. Yɛnhwɛ Onyankopɔn Asɛm wɔ Mose Nwoma a Ɛdi Kan, Genesis chapter one, verse twenty six, twenty seven, and thirty one. Ka kyerɛ, Kenkan Mose Nwoma a Edi Kan, Ti Baako, Emu Aduonu Nsia ne Aduonu Nson ne Aduasa Baako. Na Onyankopɔn kaa sɛ, Momma yɛnyɛ onipa wɔ yɛn suban so sɛ yɛn sɛsoɔ, na ɔnni ɛpo mu mpataa ne ewiem nnomaa ne ntɔteboa ne asase nyinaa ne mmoa a wɔwea asase soɔ nyinaa so. Na Onyankopɔn bɔɔ onipa wɔ ne suban so, Onyankopɔn suban soɔ so na ɔbɔɔ no, Ɔbarima ne ɔbaa na ɔbɔɔ wɔn, yi mu aduasa baako. Na Onyankopɔn hunuu deɛ ɔyɔeɛ nyina ara, na hwɛ, ɛyɛ papa. Na adeɛ sae, na adeɛ kyee, da a ɛtɔ so nsia no mu. Hallelujah!
Enti wei nom nyina ara kyerɛ Onyankopɔn adebɔ sɛdeɛ ɛsi teɛ nti, sɛ Onyankopɔn huu deɛ ɔyɛeɛ nyina ara sɛ ɛyɛ na ɛyɛ papa a, ne nyina ara ne sɛ ɔhuu sɛ yɛyɛɛ ne sɛso ne ne suban so nti, deɛ ɔbɔeɛ no, anidie wɔ mu, animuonyam wɔ mu. Ɛno nti na ɔde saa tiri nwi a Sa bi, binom frɛ no kinky hair, etini nwi a wode nsuo gu mu a na agye kɔ back. Wode ahoma toto ho a na apagya. Ɛbere bi a nsuo bɛkɔ mu biara no na akɔ back te sɛ deɛ ne original state no teɛ. Na afei nso so, sɛ wonyɛɛ bi na woayɛ pɛɛmee a, da bɛn na wode nsuo gu wo pɛɛmee no mu a wo pɛɛmee no atumi abɔ nkyerewa kama te sɛ deɛ Onyankopɔn bɔeɛ no?

Atwerɛpɔn nwoma a ɛdi kan a wɔtwerɛ kɔmaa Tesalonikafoɔ, ti num, yi mu aduonu, aduonu mmienu. Monyi mo ho mfiri bɔne su nyina ara ho. Hallelujah. Amen.
Adɔfonom, deɛ nti a yɛrekenkan saa Nyankopɔn asɛm wei ne sɛ, ɛyɛ akame ayɛ sɛ kronkronyɛ nsafo mu mpo na yɛnya challenges ɛte sɛɛ. Enti, obi se sɛ Weinom nyinaa bɛha na ɛbɛto ne sintidua na n'adwene bɛyɛ ne heedi a obetwa. Ɛno na yebisa sɛ, Nea ɔrekora trenee no de ahoma atoto ho na emu atwe na atumi adɔɔso sɛdeɛ Onyankopɔn Asɛm aka, ɛne onipa a ɔretwa saa animuonyam no agu no, wɔn mu deɛ he na wayɛ no yie? Hmm. Hallelujah. Ɛno nti, yɛnsan nhwɛ Nyame Asɛm wɔ First Corinthians chapter 11. vs. 15, Ɛnnɛ Awurade bɛboa yɛn. Kyerɛw Korintofoɔ Nwoma a Edi Kan, Ti Dubaako, Imu Dunum. Korintofoɔ Nwoma a Edi Kan, Ti Dubaako, Imu Dunum. Ɔse, Na ɔbaa deɛ ogyina ne tiri kustuu a, ɛhyɛ no animuonyam, efiri sɛ wɔde nwii no ama no sɛnk akatasoɔ.
Ɛfiri sɛ ɔde nwini ama ne nsa akata so, sɛ ɔbaa deɛ ɔgyina ne ti kusuu a, ɛhyɛ no animuonyam. Enti sɛ merekɔtwa no, ɛnyɛ animuonyam. Ma, ma, mawae anaasɛ mawerɛ m'animuonyam a Onyankopɔn de maa me no ato agu, ɛna ma, me, merekipi deɛ ɛnsɛ sɛ anka mekipie. Me tirinwi no a meretwa no, ɛyɛ m'animuonyam na mereto aguo, enti ɛba saa a, m'animuonyam afiri me ti so nti, ɔbaa me nam a menni anuonyam biara wɔ me soɔ. Awurade hu yɛn mmɔbɔ. Enti me nuabaa, sɛ woretie yɛn, na sɛ nneɛma a ɛrekɔ so wɔ kronkronyɛ mu, Awurade ama yɛahu sɛ ɔbaa bi a ɛtwa sɛ yɛkora yɛn tirinwi a ɛyɛ yɛn akyɛ, yɛmfa nku nka, na yɛmfa nwi, sɛdeɛ yɛadi kan abɛsua wɔ ha no nyinaa, yɛmfa nwi nka no. Awurade ama yɛate aseɛ sɛ, yɛn tirinwi no ne yɛn animuonyam. Enti sɛ obi redaadaa wo, anaasɛ Satan redaadaa wo sɛ worebrɛ wɔn, ɔhaw adwene nti, ɛnneɛ kɔtwa na wokora w'aso mu nwowo a, kae na hu no sɛ Onyankopɔn sɛ ɔbɛgyina ne tiri kusuu a ɛhyɛ no animuonyam ɛfiri sɛ ɔde tirinwi no ama no sɛ nkatasoɔ. Awurade mmoa yɛn. Hallelujah. Adɔfonom, ansa na yɛbɛkɔ Nyankopɔn asɛm a ɔde ama yɛn a ɛnnɛ yɛbɛdwendwen ho sɛ merekipi animuonyam no, Yɛrebisa sɛ, Animuonyam a Onyankopɔn de ama me no, ebinom se ma memmɔ, ebinom se ma memfa adeɛ mpo mmom, mennyae no saa, ebinom se mentwa. Emu deɛ he na ɛyɛ? Na ansaana no, yɛnkɔ ɛɛm Sista Priscilla hɔ. Sista Priscilla, ma yemmisa wo, ahobrɛaseɛ mu, Onyankopɔn, ansaana yɛbɛkɔ yɛn quotation a ɛyɛ First Timothy chapter two nine ne ɛɛm First Peter chapter three verse three no, yemmisa sɛ, Enti woyɛ natural hair akyɛ. Megye di sɛ wobɔ because sɛ wo ti no wommɔ anka ɛnnuru baabi a aduru yi. Wobɔ paa. Awurade boa yɛn a yɛkɔ yɛn anim no, tirinwi a Awurade de adom yɛn nso yɛbɛyi so akyerɛ sɛ yɛn nso Awurade adom yɛn. Two years, three years, four years, five years, Awurade dom yɛn maa yɛbɔɔ yɛn ti anaasɛ yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛ keep yɛ maintain the glory, original glory of God, Onyankopɔn animuonyam a ɛyɛ papa no. Baabi a Awurade de yɛn abɛduru, yɛnam a, Awurade nam adom so de twe akra ma Ne ho. Ma yɛmmisa Sista Priscilla, Sista Priscilla, Onyankopɔn N'ani gye etibɔ ho? Etibɔ a meka sɛ Awurade nam wo so bɛkyerɛ me, tibɔ no a meka ho asɛm no, nti Awurade mmoa wo na bue y'adwene mu wɔ ho. Ɛm, anɔpa yi nso yɛda Kristo ase bebree sɛ nnɛ nso ɔde ɛnnɛ akyɛ yɛn sɛ yɛne yɛn atiefoɔ nyinaa mmɛkyɛ Ɔno Nyankopɔn asɛm. Saa nso na yɛhyira yɛn atiefoɔ nyinaa sɛ, da ne da nyinaa wɔbɛn wɔn afidie na wɔtie yɛn. So ɛnyɛ biribi ntira? Ɛyɛ biribi ntira. Yɛnim sɛ yɛn atiefoɔ repɛ Awurade mu nimdeɛ, na daakye bi no ɔba anaasɛ ɔfrɛ yɛn mpo a, yɛn nso yɛanyɛ yera ba. Nti Awurade nhyira mo nyinaa sɛ moanyina aso na ɛnnɛ nso motie yɛn. Yo Dickness, anɔpa yi Awurade nso nhyira wo paa. Hmm, Awurade Nyame anim ni. Awurade n'ani gye enwin ho, na n'ani gye enwin ho nso a, ɛnyɛ enwin biara kɛkɛ. Ɔbaa tirinwi, Awurade ani gye ho paa. Ɛsiane sɛ Awurade yɛ nimdefoɔ Nyame, na daa ne daa nyinaa no, ɔno na ɔnim deɛ ɛyɛ ma ne mma nti, ɔbɔɔ aborɔfo no, ɔbɔɔ wɔn enwin ma no yɛɛ toro kann, ɛna ɔbɔɔ abibifoɔ deɛ, ɛma no yɛɛ denden. Wɔ Nyame botaeɛ mu no, ɔwɔ botaeɛ biara a ɔde yɛ biribi wɔ wiase. Nti ɔmo deɛ no a ɔde maa ɔmo no, ɔde ma ɔmo sɛ nka ɔmo wɛda no mmoa wɔn, saa nso na yɛ so yɛ wɛda yi mmoa yɛn. Nti Nyankopɔn n'ani gye tiri nwi ho. Ɛna ɛsan nso, ɛsiane sɛ n'ani gye ho no nti, ɔde maa yɛn mmaa sɛ ɛnyɛ yɛn animuonyam. sɛnea ɔno Asafo Awurade de bɔɔ nnipa too Eden turo mu na ɔka kyerɛɛ ɔbaa ne ɔbarima sɛ wɔnhwɛ asase, wɔnhwɛ na wɔnni nneɛma a ɛwɔ hɔ so no, saa ara na Nyame n'ani ku biribiara a ɔyɛ maa yɛn a even yɛn mmɔwerɛ mpo, Awurade n'ani ku ho. Na anka mpɛ sɛ yɛn tirinwi, na kyerɛ sɛ yɛn tirinwi no a yɛreka ho asɛm no, yɛn tirinwi a Awurade de woo yɛn firi yɛn awosuo mu a yɛmfaa biribiara nkaeɛ sɛ yɛde akɔtwe sɛ yɛde nnwin foforɔ reka, Saa nwi ho ne yɛka ho asɛm. Awurade ani ku saa nwi ho. Nti sɛ ɛɛm sɛ bi a ɛyɛ w'adwene sɛ bi a wopɛ me no a womfa nwi nkaa yɛ na ɛno na Awurade ani ku ho deɛ a ɛneɛ maa me me nua baa ɛneɛ nyɛ nokorɛ asɛm. Ɛsiane sɛ sɛdeɛ Awurade aka wɔ n'asɛm mu sɛ mmaa animuonyam ne yɛn tirinwi ne yɛn animuonyam no saa na ɛteɛ wɔ Awurade anim. Awurade ani ku saa nwi no ho paa. Enti me nua baa, saa nwii no na da biara kura ma Nyame, na Nyankopɔn nso atumi ayɛ wo adom, na watumi abɛn wo. Esiane sɛ ɔkɔfa ade foforɔ biara de ka wo tiri nwii ho a, Awurade ɔntumi mpo mmɛn wo, na nka mpɛ sɛ wa, watumi aba abɛboa wo ma waka wo asɛm bi anaa wadi w'akyi bi abɔ wo ho ban bi. Enti Awurade hu yɛn nyinaa mmɔbɔ. Amen. Amen. Awurade hu yɛn nyinaa mmɔbɔ ampa. Erm adɔfonom, yɛate sɛ Nyankopɔn ani gye tiri nwii ho, na ɛnnɛ deɛ ne titiriw paa yɛ yɛn ti a, Nnipa bebree ka sɛ yɛbɔ, ebi se yɛmmɔ, ɛnsɛ sɛ mede ahoma koraa toto ho, ɛnsɛ sɛ mede me ti no ankasa mpo bɔ, mɛsa, ɛnna ne nyinaa meyɛ a mɛkɔ bonsam gyam ne ade no. Ne nyinaa yɛreba abɛdwene ho na yɛahu sɛ deɛ ɛyɛ nie, deɛ ɛnyɛ nie. Ɛnna yɛaba ha no nso, adɔfo no, madi kan aka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ yɛadwene na yɛde reba. Yɛde Kristo Yesu adwene a ɛyɛ papa na yɛde reba. Ɛno nti, wo deɛ nya bere Gye bere, tena ase, na twɛn sɛ ɛnnɛ Onyankopɔn ɔnkasa yɛn ho anaa. Hallelujah! Yɛnkɔ Deaconess Vivian hɔ. Deaconess, yemmisa wo asɛm baako yi seesei ara. Yemmisa. Deaconess, sɛ woabɔ wo ti ara, na minnim, ɛdeɛn na ɛyɛ a wode bɔ wo ti? Yɛ, yɛ, yɛ, yemmisa wo kakra. Wobɔ wo ti no a, style bɛn na wabɔ no? Ɛna ɛdeɛn na ɛyɛ a wode bɔ? Ɛkwan bɛn so na wofa so, ansa na yɛbɛkɔ Twerɛ Kronkron no, ɛkwan bɛn so na wofa so a wokora wo ti no a, megye di sɛ wo ti no ayɛ bebree, sɛ wommɔɔɛ, woahu sɛ deɛ ayɛ tenten wɔ w'akyi no, asɛ mehu no sɛ wode biribi atoa so, womfa biribi ntoa so a, tu mi nhwɛ, sɛ ebia na woakɔpɛ nkorɔfoɔ ayi afuro hair yi bi na wode atua soɔ. Ao animuonyam paa na awurade de ama wo awurade nhyira wo paa adɔfo nom sɛ wohwɛ yɛn wɔ online a hwɛ animuonyam a onyankopɔn de ama yɛn animuonyam fefeefe dickness ɔte hɔ nyɛ small girl saa o awurade aboa no watwam afiri ne forties ɔkɔ awurade reboa no paa nso hwɛ animuonyam a ɔde te hɔ nom ne tiri nwi ne soro kaa kama kama kama dickness yɛ musa o yɛ musa o wobɛtumi abɔ oduku no megye di sɛ media fo ɔma peke deɛ ɔmbɛ peke. Awurade nhyira paa. Na Dickness, ɛberɛ a wobɔɔ duku yi ara na woreyi ano ama yɛn. Sɛdeɛ wosi akora wo tirinwi abɛsi saa berɛ yi, ɛyɛɛ dɛn na wonyaa nnwinne sɛsi bebree sei? Wo wonunum a, wowɔ ɔhye a ne w'anunum na wode adeɛ abɔ mu anaa? Ɛyɛɛ dɛn na adɔɔso saa? Boa yɛn na atiefoɔ nso adwene mu nna hɔ na yɛnhunu. Awurade nhyira wo Dickness. Amen. Onyankopɔn ɔyɛ nyansafoɔ akɔ Nyankopɔn. N'adwene mu dɔ sene nnipa deɛ. Ɔse ɔno n'adwene no ɛkorɔn sene nnipa deɛ. Nti kwan a Nyankopɔn afa so na ɔde enwii no ama nnipa no, Awurade adom me metee nokorɛ yi ama metwaa me pɛn me ne nyinaa to guiɛ. Nokwasɛm ni, na menya ahonim nimdeɛ no nti na ayɛ den ama me. Nanso so no ɛberɛ Awurade adom ɔyɛɛ m'adom maa menyaa nteaseɛ a mekɔtenaa Awurade asɔfoɔ no ase no, Awurade nam Ɛɛ, yɛ Pastor Richard so ma yɛhunu sɛ tete ceiling fan na tetefoɔ no yɛ maame no de bɔ yɛn ti no, ahoma tete ceiling fan, ɛnɛ koraa deɛ ɛm sɛ yɛ one cd a ɛwɔ ɛɛ pepa ketewa bi, ahan, eighty pesos.
Saa tete ceiling fan a na yɛ maame no de bɔ ɔkyeman, ɛyɛ wonya ɛde bɔ a yɛsɛ woyɛ ɔkyeman yere. Saa tete ceiling fan, Onyankopɔn adwene no ne ne ne ne parents adeɛ na yɛ yɛ yɛ yɛ eh, yɛde bɔ yɛ ti no yɛmfa mmɔ sɛ yɛde kɔbɔ life mepɛ ne sɛ mepɛ heaven akɔ nti no sɛ yɛ a metiri mmienu mɛtumi anunum nti no awurade ama kwan sɛ mm. yɛmfa saa tete ceiling fan no nti saa tete ceiling fan naa na mede bɔɔ yɛ a mebɔ a ɛduru sɛ ɛyɛ sɛ mewɔhye a mewɔhye wie a na mede atwitwa asi hɔ
metwitwa so a memmɔ kora ma ne mmoro ten Nti me ne mo ma no mmorotan. A woma nhoma no nkɔ ho bebree.
Ɛnkɔ ho bebree.
Esi me tiri nwi no nso so ano pɛpɛɛpɛ. Ne yɛabɔ ano pɔ sɛ yɛ a ɛntumi nsane. Ɛduru sɛ bi a mekɔ baabi na mepɛ sɛ meyi so a, ɛno ara ne sɛ masane na manunum na mede adeɛ abɔ ase, duku abɔ ase anaasɛ mede tae asɔ mu sɛdeɛ eh, ɛnɛ Namafoɔ yi wɔayɛ natural yi, wɔyɛ no yɛɛ yi. Ayɛ fɛfɛɛfɛ sɛdeɛ metuu so yɛ a mayɛ no yɛɛ yi saa ɛɛfɛ a wobɛtumi akora. Obi a ɔwɔ sɛ ɔwɔ se wie a mentumi nunum. Nokwasɛm ni, yɛyɛ pɛɛmɛ no, wonya w'ase wieɛ na yɛde condition no yɛ mu no, na abɔ pɔ. Enya bɔ pɔ a, ɔfa afe kɛseɛ, ɔde ne nsa no to so sei, na ɔnunu no nkakrakra ara sɛ mu bɛsane. Saa na me nso so meyɛ no, mede me nsa no to so ara nunu nkakrakra, wohu sɛ emu asane, bɛɛ koro no wɔwu no. Saa. afe no ni mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛkɔ bɛsane. bɛsane. A kyerɛ sɛ, ɛyɛ adeɛ a ɛha adwene pa ara. Nanso ne nyinaa mɛka sɛ ɛyɛ Satan adwene a mpo da ne da biara meka sɛ ɔde ahyɛ nnipa adwene mu sɛ, a ade no wo wo woyɛ a ɛ ɛ a ama wo nsuo no ka sei pɛ wonunum a ɛnyɛ yie anaasɛ mo awɔhye awie no koraa no a menya obi mo maame no menunum a ɛnyɛ yie ɔdɔfoɔ yɛsra yɛ ho w'ankasa wode afa w'ani gauge sɛ obi te w'akyi a sɛdeɛ obɛsi de ahoma ayi afea akɔ Wo de fa no saa na som wɔ w'akyi na fa ahoma no, wo de wode toto ho kakra ara no a, emu bɛsiane ama bɛ, kyerɛ sɛ, aboro so ara, bɛ dze, firi anɔpa kɔpem anwumerɛ a wopɛ sɛ wosasane na wonunu w'adeɛ mu no, woanya w'adeɛ kama kama kama kama. Enti kwan a Awurade faa so boaa me a

Bɔne ebi ne mate revelation wei ei yɛ na metee yɛ no nnipa nsɛm a ɛsisi yɛ ti no koraa yɛ ntwa o na ano koraa deɛ Dickness baako a metee yɛ a na me werɛ aho baako ne sɛ ɔse abɔfoɔ panyin nti yɛ da a yɛ mie yɛ ti no so no yɛ nna abɔfoɔ panyin na abɔfoɔ no me ne ne mmienu hwan na ɛso Awurade anim Awurade asoma me ate aseɛ wɔ Hebrew sɛ ɔno ɔyɛ m'awuro koro a ɔsom me ɔno na ɛsom me enti sɛ bɔfoɔ na ɛsom me a adɛn nti na ɛwɔ sɛ me me som bɔfoɔ deɛ Onyankopɔn pɛ ne sɛ mebɔ mpaeɛ na mabue me ti so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɔfoɔ no, ɔba korɔ a atwa tene no, watumi de me mpaebɔ atumi akɔ, na ɔde me mmuaeɛ abrɛ me. Na ebinom se, Revelation baako nso so a meteeɛ, wɔse ti no, wonyɛ no hwee, twa, twa na ɛnyɛ danka te sɛ student deɛ da biara na wabɔ so duku, na kyerɛ sɛ animuonyam no. Weinom nyinaa yɛ atuateɛ a ɔbɔnefoɔ no de ba nansa yi. Adɔfonom, yɛgyina saa kwan wei so retu mo fo, na yɛn nyinaa retu yɛn ho fo sɛ, Sɛ wote revelation bi a, ɛyɛ a ɛmpere wo ho sɛ wobɛhyɛ aseɛ sɛ wodi akyire? Wote Nyankopɔn asɛm mpo apart from that nkyerɛkyerɛ bi a, Awurade mmoa no ngyaa wo ɛkwan a wobɛfa so a wobɛbɔ ho mpaeɛ asrɛ Awurade hɔ nimdeɛ ɛsiane sɛ Onyankopɔn frɛeɛ no, wama obiara ne honhom no bi. a yɛde hunu honhom hodoɔ mu nhunumu, yɛtumi de hu nneɛma bebree mu. Nti adɔfo nom yɛnse Nyame Nkonkron wɔ nimdeɛ yie, na revelations a ɛɛkɔ wiase wei se mate wɔ wei, mate sei, mate sei ne nyinaa no Awurade mmoa na nso so nhunu wo gyinabea. Awurade hu yɛn mmɔbɔ. Yɛnkɔ Dickness Juliet hɔ, Dickness wei deɛ woa na wokan Twi Bible no ma yɛn, Awurade mmoa wo na dikan kenkan Matthew three ten, Wo wie a, mɛmo akan w'ankasa wo deɛ, Awurade bɛboa ama wo de nkyerɛmu bɛbrɛ yɛn. Matthew three ten, Sɛdeɛ ne yɛreka no nti wotiatia atesɛm hunu, Hebrews twenty three two no ɔka, ɛma yɛntie atesɛm hunu, nti atesɛm hunu biara a yɛbɛte biara ne yɛnni nnipa dodoɔ akyi nkɔ nkɔyɛ bɔne, nea mɛte biara na menam hɔ na merekɔyɛ, Ɛna a wobɛte asi twa wo ti na watwa, akɔtie Revelation foforɔ asi gyina na wakɔgyina. Wogyina wie na wate foforɔ se mfa homa mmɔ na afei ɛno nso akɔyɛ burden ama wo. Ne nyinaa ne sɛ Satan pɛ sɛ kronkronyɛ mu yɛ den ma nnipa wɔ asase yi so. Na ama wakwan anya ne ho. Yes, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Yesu ba a wadwene ntimi Awurade so no wantumi ankɔ bi. Dickness mpakyɛw kan. Ɛkyerɛ asɛmpa sɛdeɛ Mateo kyerɛ mu a ɛte mmiɛnsa yi mu du. Nanso wɔde abonnua no ato nnua no nhini no ho dada. Enti dua biara a ɛnsow aba pa no, obetwa agu ogya mu. Awurade hu yɛn mmɔbɔ.
Enti yɛ deɛ, Awurade aboa me yɛahu kronkronyɛ o. Enti yɛte ha na yɛn tiri nwi nti, yɛma nnipa daadaa yɛn ne yɛntumi ansow aba pa a, ɔsɛ ɔde abonua no ato dua no nhia ho dada. Yɛn deɛ, wadom yɛn, wabue n'ahintasɛm akɛseɛ akɛseɛ so akyerɛ yɛn. Enti yɛanhwɛ yie na yɛn tiri nwi mpo bɛtumi de akɔ bonsam gyam. Enti yɛnhwɛ yie na Awurade Honhom Kronkron ɔmmoa yɛn. Deaconess Juliet. Mepakyɛw, boa yɛn. First Timothy chapter two verse nine, First Peter chapter three verse three C. Ayɛ dadwen bebree ara ma nipa. Awurade mmoa a kenkan na Awurade mmoa na kyerɛ yɛ aseɛ kakra nsa ne akɔ adɔfoɔ no hɔ. Nipa bebree kan na Bible aka ne sɛ nti yɛnyɛ ne sei ɛnɛ yɛbɛtie Nyankopɔn honhom sɛ ɔmmoa yɛn. Na yɛntimi nte nsɛm yi ase. Sister wo tie mo akoma nhwiri wate? Brother mo akoma nhwiri. Wo a wɔ kronkron yam dada a wo nim nokorɛ yi a yɛreka ho asɛm yi. Na ebia wo nim no afa foforɔ bi. Awurade mmoa wo na te te aseɛ yie. Dickness pakyɛw toa so. Pakyɛw yɛ kenkan Paul nwoma a edi kan a ɔtwerɛ kɔmaa Timoteo, ti mmienu, yi mu nkono. Ɔse saa ara nso na mma nhyɛ ntaadeɛ a ɛsɛ. Mfa ani a ewu adeɛ ne adwenemteɛ nkeka wɔn ho. Ɛnyɛ mmɛsawɔ. Mpakyɛ ɛhɔ no ara yɛ.
Na mpakyɛ san kɔ First Peter chapter three verse three. Ɛno nso ɛm sɛ sii no ara na ɛno nso ka ho asɛm. Ɛfɛ Petro nwoma a edi kan ti mmiɛnsa yi mu mmiɛnsa nsensaeɛ a etwa toɔ no. Ɔse, mpakyɛ mede rehyɛ aseɛ so yi mu mmiɛnsa. Ɔse, Mommma mo ahyehyɛdeɛ nyɛ honam ani deɛ, Mɛsa wɔ. Mɛsa wɔ. Mɛsa wɔ.
Mɛsa wɔ. Mpakyɛ yɛ. Awurade ɔmmoa yɛn.
Amen. Adɔfo nom, saa quotation mmienu yɛ Awurade nam adom so ama yɛakan First Timothy three, First Timothy two nine, ɛna First Peter chapter three verse three. Ɛnna nnipa bebree misinterpreti no. Yɛmɛ nyame wɔn kronkron kwan ma ne ngyaw yɛn na word na ɛhyɛ hɔ a yɛfrɛ no mmɛsa wɔ no ɛno na yɛhwɛ ho asɛm Deaconess Juliet mepɛ akyɛw Sɛ Bible ka mɛsa wo a, mɛsa wɔ. Yɛsrɛ wo boa yɛn na yɛnhunu mɛsa ne mɛsa wɔ nsonsonoeɛ a ɛda ntam mu. Praise the Lord.
Hallelujah. Yɛda Awurade ase bebree. Yɛgye di yie sɛ sɛdeɛ yɛyɛ mmaa na mmaa ho adwuma dɔɔso nanso so mmaa nso ka Awurade abɔdeɛ ho na Awurade ama yɛahu sɛ yɛn nyinaa, nnipa nyinaa, yɛ N'Ayeforɔ a daakye no yɛn abrabɔ sɔ N'ani wɔ kronkronyɛ mu a Ɔde yɛn bɛkɔ N'Ahennie mu no. Ɛyɛ Awurade akomasoadeɛ sɛ mmaa nso so bɛnya N'Ahennie mu aba pa ara. Ɛnyɛ mmarima nko ara na ɛbɛkɔ Heaven. Mmarima no rekɔ, yɛne wɔn nyinaa, yɛn nso so yɛn nyinaa yɛka ho bi a yɛrekɔ Heaven no. Yɛnka akyiri da. Ɛwɔ mu sɛ yɛn ho nneɛma dɔɔso bebree, na ɛdi kan no deɛ medi kan aka akyerɛ yɛn nuanom mmaa, ne adɔfonom nyinaa sɛ, Adɔfonom, atirinwi asɛm a yɛreka yi, ɛmene wo mmienu yɛyɛ mma a yɛagya yɛn tirinwi kusuu. Barima deɛ, ne tirinwi fu a, wakɔyi na ɔte ne baabi, ɔde brahye fam a, ɔno na ɛkorɔ no. Nanso so yɛn nso yɛse yɛpɛ heaven akɔ no, yɛtu yɛn nuanom mmaa nyinaa fo? Adɔfonom, anidie kwan so, momma yɛn mma ɛnkɔyɛ sɛ obi na sɛbi o, ɔrebɛkyerɛ yɛn deɛ yɛnyɛ. Aber a woara wo nyim sɛ dɛ nyimpa no kyerɛ wo no ennyina Nyankopɔn akwan so a, esan de wo kɔhyɛ nkowaasom mu anasɛ ɛma wo asɛ ɛyɛ ɛyɛ bondage, nkye nhoma bi anasɛ nkyekye nkyekyeredeɛ bi a ɛba bɛkyekyere wo a, ebedu mmerɛ bi no na w'abam abu. Awurade Yesu Kristo yɛ adom a ɔboaeɛ ma yɛn nyinaa yɛhuu no yie no a yɛne no renante wɔ kronkronyɛ mu sɛ onipa te ne ho asi hɔ ama Awurade nko ara no, Ɔkyerɛ yɛn kwan bebree. Na sɛdeɛ Nana Dickness reka Revelations asɛm no, ɛwɔ mu sɛ nnipa pii nnye saa Revelation adiyie nsɛm no nni, but yɛgye di sɛ abayifoɔ deɛ wɔtumi sɔre de bɔɔde dua de kɔ abrokyire ba. Ɛno deɛ yɛgye di. Obi gye di sɛ bayifoɔ na ɛkum ne maame, bayifoɔ na ɛkum ne papa, bayifoɔ bi na ɛyɛ no, yɛgye di. Nanso yɛnnye nni sɛ Awurade a ɔyɛ Otumfoɔ no tumi adeɛ nyinaa yɛ sɛ ɔbɛtumi afa ne ba bi honhom de akɔkyerɛkyerɛ no nneɛma. Ne nyinaa yɛ. Nanso no, adɔfonom, yɛretu yɛn ho fo sɛ, nea ɛyɛ deɛ yɛnim ne sɛ, Awurade ama yɛahu sɛ, ɛberɛ bi bɛduru a, Satan nso bɛma nkorɔfoɔ aba sɛ wɔn nso anya adiyie. Ɛna mekɔ dan na mesɔɔ dan na mekɔ dan na mehuu wei na Awurade bɛfaa me honhom na ɔde me kɔɔ hell na ɔde me kɔɔ heaven na ɔmaa mehuu sɛɛ ne sɛɛ ne seɛ. A, Awurade ama yɛahu sɛ, Wɔde wɔn bɛma nneɛma ayɛ nkyekyeredeɛ, nneɛma mu ayɛ den ama mmaa a nokwasɛm sɛ abrabɔ a ɛyɛ abrabɔ kronkron a ɛtwa sɛ mmaa bɔ no, mmaa no abam bɛbu a wɔbɛgyae. Na ɛyɛ ampa nso sɛ ɛnnɛ ɛrekɔ so. Ɛfiri sɛ, yɛn nuanom mmaa bi, megye di sɛ nnansa yi koraa yɛn nuabaa baako frɛɛ yɛn a, wotumi sɛ ade no, seesei ade no ayɛ den, ɔwu deɛ ɔnwie nti ɛnna ne ti no ɔrekɔtwe. ɔrekɔtwe anaasɛ ɔbɛtwa but adwene a ɛwɔ mu a wode retwa no nti no, akɔyɛ sɛ wo question Awurade abɔdeɛ sɛdeɛ Nyankopɔn. Adeɛ a ɛfɛ wɔ Awurade mu yɛ deɛ ɔno ankasa yɛeɛ a wode rema no no, ɛno na ɔhu a ɛyɛ no fɛ. Na sɛ obi sɛdeɛ na Dickness reka yi no, memɛka sɛ me tirinwi no ɛyɛ den. Enti me deɛ mentumi nyɛ no hwee, dee na ayɛ pɔsee na mentumi nyɛ no hwee na sesei yɛse menyɛ no sei menyɛ no sei menyɛ no sei nti mekɔ akɔtwa. Ɛne deɛ ɔno nso bɛyɛ n'adwene sɛ deɛ Awurade de ama me ni, ɛyɛ me fɛ, ɛsom bo ma me, mebɛkora. Enti mebɛhohoroam na mede ceiling fan ahoma no atwitwa asi hɔ korokorowa kama na anaasɛ na ama ɛmu asane matumi anunum na ayɛ kama no, ɛno no bɔne bɛn na ɛwom? Bɔne bɛn na ɛwɔ wei mu a ɛno nti no akɔyɛ argument anaasɛ nsɛm bebree wɔ nnipa binom a wɔsusu sɛ wɔyɛ akronkronfoɔ ho, na ɛde confusion aba a ɛde abambuo kɛseɛ brɛ mmaa titiriw? But yɛsrɛ yɛn nuanom mmaa sɛ, sɛ woma sɔfo bi daadaa wo a, ɔno ɔntwe ne ti, ɔno ɔmmɔ ne ti, ɔnyɛ hwee, ɔno ɔyi. Afuw a obetwa, na sɛ woma no daadaa wo, na wo ho kyere wo, a na w'abam bu, da biara na wokasa tia Awurade wɔ w'akoma mu, na Awurade na ɔma yɛayɛ wei de, ne din de wei, na mede ade wei de, na mede meho kyere me, na da biara wo kɔmpleni, na ɛde wo ba kɔwie baabi a wompɛ a, adɔfonom, yɛsrɛ yɛn ho. First Timothy chapter 2 verse 9 yi a yɛkenkan yi, ɔse, nyɛ mɛsa wei, nyɛ. mɛsa wo. Me deɛ, Awurade nim deɛ kakra a waboa me deɛ, mahu sɛ yɛbaeɛ yi, yɛwɔ adeɛ a yɛfrɛ no sɛ mɛsa. Ɛnneɛ wo deɛ frɛ no sɛ mɛsa wo. Menim sɛ Awurade tumi mu no, nka ɔbɛtumi a, ɔwɔ, ɔwɔ ho kwan sɛ ɔbɛma ne mma atwerɛ, ne mma akronkronfoɔ a ɔfaa ne honhom so maa wɔtwerɛ no bɛtwerɛ sɛ, nyɛ mɛsa, but ɔse mɛsa wo. Nti ɛno no nko ara ma me nteaseɛ sɛ, mɛsa wo no yɛ sɛ mede ade foforɔ Ahu te sɛ ebinom de nwi foforo ka ho na wɔde anwene afra wɔn tirinwi no. Ɔde ade foforo nwene fra ne tirinwi no, a ɛnnɛ yi na ɛyɛ nwi a nnipa bebree mpo ahoma yi a aba yi bi a ebi yɛ tofotofo a yɛde nwene table cloth ne ade no a nkurɔfoɔ de nwene fra wɔn tirinwi no. But ne nyinaa nso so no, momma yɛn werɛ mfi sɛ ɔdi kan kaa modesty. Modesty, Mma nhyɛ ntade a ɛsɛ, fɛ ani a ewu adeɛ. Nti deɛ woreyɛ biara no, ɛsɛ na wode ani a ewu adeɛ na ɛreyɛ no. Wobɛtumi de ceiling fan ahoma yi a yɛreka yi bɛbɔ no kwan bi so a ɛrenhyɛ Awurade animuonyam. Because ahoma no, ɛyɛ dozen, ɛwɔ mu twelve. Wobɛtumi sesa ne nyinaa gu ne tirinwi no so. Ɔsesa ne nyinaa gu ne ti nwi no so, na ne ti nwi no susɔ a ɔpɛ sɛ ɔkyekyere nti, na ɔde bi atoa so ara ma no abɛyɛ tenteenten a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔde bɛkyekyere. Ɛno nso, mpakyɛw woredi atoro, ɛfiri sɛ ɛnyɛ saa na wo ti nwi no tenten teɛ. Na mmom no, deɛ wode, sɛ adwene a ɛwɔ w'adwene mu ne sɛ, Mepɛ sɛ me ti me kora deɛ Awurade de ama me no. Enti mede toto ho korokorowa fine na ayɛ neat, mehuhuru na mede atoto ho na mewie ma asane no ayɛ fɛfɛɛfɛ a, adɔfonom, yɛsrɛ o, momma yɛmma Awurade Honhom mmoa yɛn. Sɛ Onyame Honhom Kronkron te yɛn mu a, Honhom Kronkron, Ɔkasa kyerɛ yɛn. Sɛ woyɛ adeɛ a ɛnyɛ a, wo ho ntɔ wo da, wontumi ntena. Enti nyɛ sɛ ebia yɛ, yɛ deɛ, yɛn na yɛnte nneɛma no ase na yɛn nso yɛbɛka deɛ yɛpɛ. Adɔfonom, Awurade adwene. ɛna yɛde ma yɛn nyinaa yɛnim metwa ano no asan aba mekae sɛ ɔreka sɛ wɔn kronkron tie mu ɛyɛ adeɛ ntena oyi atan mu mebaa kronkron yɛ mu foforɔ na menim sɛ sɛ wobɔ um, twist no wode wo natural hair ne bɔ twist ɛyɛ bɔne ɛna mekɔbɔ obi da koro mebɔ no once mede me natural hair mesɔ dan na wɔwɔ gugu nti so ɛda no anadwo me ne a wɔwɔ ne di agorɔ wɔ me tiri so ama adeɛ kyeeɛ adeɛ kyeeɛ na mekɔsane ɛfiri sɛ nkonko yii matɛn wɔ meda yɛ so Nti Awurade kasa ampa? Pakyɛw toa so. Na wohu sɛ ɛyɛ a na mpakyɛw memfa wei mfa mu sɛ nnipa pii taa ka sɛ yɛbɛhu wo kronkron yɛbɛhu wo kronkronyɛ. Kronkronyɛ no ɛnyɛ new ɛnyɛ new doctrine. Ɛnyɛ nkyerɛkyerɛ a afei na aba. Yɛn na na yɛnnim na yɛabɛhu sɛ ɛtwa sɛ nnipa te ne ho. Nti no yɛbɛhu Awurade yie no a ɔreboa yɛn ama yɛanante n'anim wɔ kronkronyɛ mu no, ɔde yɛn fa kwan bebree so a ɛnokwasɛm nso sɛ ɛte yɛn ho Ɛma yɛda nsoa firi wiase. Ɛn, deɛ ɛma wode saa ahoma no bɔ wo ti kwan paa a, obi sere wo no. Ɛno nko ara koraa ma, wohu sɛ mpɛn pii no, onipa bi pɛ sɛ ɔte ne ho ma Awurade a, ɔbɛyɛ dansoa a, ɔyɛ odd sɛdeɛ nnipa ka no no, ama ayɛ sɛ obi ahu wo anaa ɔhwɛ wo sɛ ayɛ sɛ wofi ɛ, planet foforɔ na aba. So woahu? Ɛsiane sɛ na nokorɛ no wɔ hɔ, ɛna nokorɛ no, nnipa bi manee nokorɛ no nti, obi ba na ɔpɛ sɛ ɔsan kɔfa nokorɛ no, tete deɛ no a, na wabɛyɛ. Ɔtamfo sɛ, Dɛn na worekyerɛ yi? Enti yɛsrɛ yɛn ho, dɔfonom, yɛsrɛ yɛn ho. Ɛnnɛ, mmaa no bebree ahu, ate nokorɛ no sɛ pɛɛmee ne nhwi no a yɛde gu yɛn ti so no nyɛ, wɔagyina ne ti natural. But nkyerɛkyerɛ foforɔ bebree nso reba a ama mmaa no ayɛ confused a bebree nso resɛ gyae, bebree sɛ ɛtwe, bebree twa wɔn ti no gu. A ne nso so no, etia Awurade firi sɛ, deɛ ɛmaa wotwaa wo ti no guiɛ no kyerɛ sɛ ade no ayɛ den, na ɛnde ɛha wo, wontumi nkɔ, ɛnde ɛnneɛ wobɛtwa agu na aho atɔ wo. Ɛne me a, anaasɛ wo nso a woayɛ w'adwene sɛ worekora deɛ Awurade de ama wo no nti, wode ahoma no twitwa asi so na woasam no ayɛ fɛfɛɛfɛ no, wei no, hwan na afom Awurade? Deɛ ɔretwa deɛ Awurade de maa no no agu, ɛne deɛ ɔrekora, Hannah afom Awurade nti yɛsrɛ, yɛsrɛ. Ɔse nyɛ mɛsa wɔ, nyɛ mɛsa wɔ, wowɔ mɛsa. Sɛ wode ade foforɔ nwene afra wo tirinwi no, ɛno ne mɛsa wɔ no a mpakyɛw yɛreka no. Ɛnyɛ m'ahoma a mede kɔtwitwa asi hɔnom. Ahoma no na yɛnhwɛ sɛ yɛnkɔfa foforɔ bi aka ceiling fan no, sane sɛ ɛno na Awurade apene so ama yɛn na ama mmaa nso so ani agye. Na wɔn ho asane wɔn wɔ Awurade anamɔntuo a ɔne yɛn retu no mu. Esiane sɛ adɔfonom, nokwasɛm ne sɛ na trahɛl no yɛ den. Ɛyɛ nokorɛ a obiara ntumi ba ɛyɛ den a yɛka no nyɛ deɛ yɛde reka atia Awurade abɔdeɛ ba saa na ɛteɛ. Yɛwe a ano ɔhye wɔ ha nti na ɔyɛɛ no saa maa yɛn. Ɛyɛ den. Wohohoro mu wie a atangle wei akɔhyɛ ha wei akɔhyɛ ha akeka abom a abobɔ pɔ a wontumi nyɛ no hwee. Enti sɛ yɛka sɛ nunum sɔfo a sɛ bio ɔyɛ barima se huhuru na nunum a, ma wohuru mawie, bɛyɛ dɛn na manunum? Hmm. Bɛyɛ dɛn na manunum? Ɛɛya. Ɛɛya. Enti sɛ nipa no te kakra na wanunum kakra na ɔde ahoma no afa ho atoto ho kakra na aboa no ama watumi asa na ayɛ kama na wakora a, ɛno no mfomsoɔ bɛn na ɛwɔ wei mu. Nti yɛsrɛ adɔfoɔ no, momma yɛmma obiara nnaadaa yɛn. Yɛnsan nkɔhwɛ Bible sɛdeɛ Awurade Asɛm kaa no no. Yɛnim tetefoɔ bi a aba asase yi so a na wɔwɔ Ghana ha a, wɔn abrabɔ kronkron nti, wɔtumi kɔpuee heaven a, na yɛnim, yɛate sɛdeɛ na wɔyɛ wɔn ti a, yɛn nyinaa yɛnim a yɛdi ho adanseɛ no, yɛate sɛ wɔn abrabɔ no deɛ wɔkɔpuee heaven a yɛnim sɛ sei ara na na wɔyɛ wɔn ti no. Yɛn nuanom, sɛdeɛ yɛn nuanom Deeper Life foɔ baeɛ a na yɛn ani resere wɔn no, sei ara na na wɔyɛ wɔn ti no, tete ahoma no ara na na wɔde bɔ no korokorokorokoro, simple a wonkɔ so asoa sɛdeɛ ebia ɛnnɛ yi na ebinom yɛ no no. Wɔde ahoma dozen no nyinaa gu wɔn ti so na wɔabɔ no tententen huhuuhu na wɔde ntɔmantɔma ahyehyehyehyɛ mu. Ɛno nso deɛ, ɛkɔba no saa a, adorning of the plaiting. Deɛ wayɛ no na wosan hyehyɛ no ama no asɛ wode w'adwene abɛdi outward appearance no nko ara, yɛabɔ ntene no, Bible nso se yɛma no nyɛ honhom a ahinta. Wahu? Enti me mu no, ɛsiane sɛ medwo na mebrɛ me ho ase wɔ me mu no, ɛpue ma metumi de da adi wɔ m'ahosiesie mu a ɛyɛ simple ne korokoro ahyɛ Awurade animuonyam. Awurade ɔmmoa yɛn. Awurade mmoa yɛn nkoa. Awurade nhyira wo Dickness. Adɔfo wei deɛ yɛaso mu a. Ɛɛm. Me ti yɛ se ma me mmɔ me ti revelation wɔ ha yɛ se me ti no me ntwa wei se yɛ me ti no koraa mpo afei mayɛ confuse me kɔtwa me ti me kɔtwe wei nyina nnɛ awurade kasa kyerɛ yɛn awurade boa yɛ ama nnɛ yɛate nneɛma ase yie kwan yɛbɛfa so yɛbɛkora yɛ ti nwi na ɛbɛsɔ awurade ani mma wo werɛ mfi sɛ yɛ kasa afa keeping the original glory the original glory of God animonyam a awurade de maa maa yɛ yɛn ti nwi no ɛkwan yɛbɛfa so a yɛbɛkora no. Na yɛnhwɛ Awurade Asɛm wɔ First Corinthians chapter eleven verse nineteen. Yɛ wei na akyinnyegyeɛ na wei se menyɛ ne sei, wei se ma memfa rebe mpo mmom ɛne ade no na yɛn nyinaa yɛde retu yɛn ho fo adɔfonom. First Corinthians eleven nineteen.
Pakyɛ Korintofoɔ nwoma a ɛdi kan ti du baako yi mu du nkono se, Na ɛtwa sɛ fekuo hodoɔ ba mo mu na wɔn a wɔfra no adi ada adi mo mu. Pakyɛ ɔse na etwa sɛ fekuw hodoɔ ba mo mu na wɔn a wɔfra no ada adi mo mu. So wɔ he? Nti adɔfo nom, nokware ni ye sɛ Awurade aboa yɛ ama yɛabehu ne yie yi a yɛnam mu a kronkronyɛ a na ɔboa yɛ ma yɛɛyɛ yi, emu no ara no etwa sɛ fekuw ahodoɔ ba yɛ mu. Ɛno na ɛbɛma yɛahu wɔn a wɔyɛ papa. ne wɔn a wɔnyɛ papa wɔn bɛda adi. Awurade mmoa yɛn. Enti berɛ a yɛrekɔ so a yɛrekɔ so yɛ, Nyame nkonko mmue w'ani na hunu deɛ ɛyɛ papa na di akyire na ɛno na ɛbɛtumi de yɛn akɔ ɔsoro aheman mu. Na afei yɛnhwɛ Second Timothy chapter four verse two to five. Ɛnnɛ nneɛma a ɛrekɔ so, akyinnyegyeɛ bebrebe nyinaa yɛde retu yɛn ho fo. Me keepi original glory of God. Ɛtwerɛ Timothy nwoma a ɛtɔ so mmienu, ti nnan, emu mmienu kɔsi nnum.
Ɔse, pae mu ka asɛm no, mhm. gyina mu berɛ ɛyɛ ne deɛ ɛnyɛ mu, yi atɛn, ka anim, tu fo, abodwokyɛre ne nkyerɛkyerɛ nyinaa mu, na na ɛberɛ bi bɛba a wɔrentie nkyerɛkyerɛ pa a ɛyɛ no, na na ɛnam sɛ wɔn aso mu yɛ wɔn hene nti, wɔbɛsoa akyerɛkyerɛfoɔ aboa so. Hmm. sɛdeɛ wɔn ara w'akɔnnɔ teɛ, na wɔ'beyi wɔn aso afri nokorɛ ho, na wɔ'adane akɔtie anansesɛm. Na wo deɛ, ma w'ani nna hɔ ade nyinaa mu, nea w'ani hunu amane, yɛ ɔsɛmpakafoɔ adwuma, wie wo som no koraa. Hallelujah!
Adɔfonom, yɛate oo, ɛnnɛ nea ɛrekɔso ara no no, ɔho Satan n'ani bere wo nokorɛ no a w'ahu no. Enti ɔbɛm ɔbɛtra bia sɛ ɔde foforɔ bɛba na wo nso wasom yɛ ɔhene a, woakɔ ha sɛ wokɔtie, woakɔ ha sɛ wokɔtie, w'ani bɛba wo ho so no, na Satan wawia wo na ɔde wo kɔ ɔsɛeɛ mu. Awurade hu Akristofoɔ mmɔbɔ, ɛnkankane akronkronfoɔ a yɛani aba yɛn ho so sɛ ɛtwa sɛ yɛsakyera yie na yɛnante Nyankopɔn mu yie na yɛhunu Onyankopɔn yie. Ɛno na ɛbɛtumi aboa yɛn ama yɛatumi ahunu Onyankopɔn. Enti ɔse ebinom de wɔn aso bɛkɔ akɔtiatia nkyerɛkyerɛ foforɔ ɛsiane sɛ wɔasom yɛ wɔn ɔhene. Bigness wei mo nim o yɛwɔ nkorɔfoɔ bi wɔ hɔ nom a ɛfiri anɔpa kɔsi anwummerɛ twenty four seven wɔte internet ho revelation bi a ɛbɛba bi ɔbɛtie bi deɛ aba deɛ aba nipa asɛm ɛsi anya bi o na wafrɛ ne nua ei wate small girl no ɔno nso anya bi o na ano ɔkora sɔre foforɔ bi abɔ ɔno nso yɛnyɛ odiifoɔ baabi ɔno nso ka na wɔkyerɛ na ɔkyɛ n'ani bɛba ne ho so na satan wawia no awurade nhu yɛ mmɔbɔ awurade nhu yɛ mmɔbɔ yɛnkɔ sister Priscilla sister Priscilla Sɛ wo nso woabɔ wo ti ara, woabɔ wo ti ara fann a ɛyɛ Nyankopɔn deɛ ɔrehwehwɛ no. Na yɛmmisa sɛ deɛ Dickness adi kan akyerɛkyerɛ mu deɛ, but ebia na Awurade nam wo so nso so wode foforɔ nso bɛka ho. Yɛmmisa sɛ, ɛyɛ a na nkurɔfoɔ sɛdeɛ yɛkenkan firi First Timothy two nine no ne First Peter chapter three verse three no, mɛsa wo a mɛsa wo yi asɛm yi a, yɛnhwe yɛn kɔn rule. Bigness aka akasa afa even though ɔɔka no ɔkaa ne nyinaa but Awurade ho a na bue mu yie ma yɛn. Sɛ mede me tiri nwi no ankasa me natural hair no a me mfaa pɛɛmi ɛyi nku bi ankaeɛ no mede bɔ mɛsa agu me tiri so no ɛno nso so ɛte sɛi. Ɛyɛ Awurade ani sɔ na meyɛ a mɛyɛ ne sɛɛ na asɔ Awurade ani. Yɛwɔ bi wɔ hɔnom a menim ebi mo wɔ hɔnom wɔtumi bɔ style no bi gu ha. na wabɔ bi agu ha, na wabɔ bi agu ha, na wapagya bi wɔ soro. Mennim, emu deɛ he na Awurade se ɛyɛ. Sɛ ɛyɛ a, sɛ mɛsa wɔ ne yɛ a, mɛsa no, sorry, mɛsa ne yɛ a, emu deɛ he na ɛyɛ. Yoo, Awurade nhyira wo de. Amen. Na sɛ Awurade dɔ yɛn, ɔse deɛ ɔdɔ no na ɔka n'anim. Nti aberɛ a yɛda so te Awurade nan so yɛ a daa ne daa nyinaa ɔpɛ sɛ yɛdu ne susudua no so no, Daa nda nyina ɔbɛtene yɛn, yɛɛ mane a ɔbɛtene yɛn. Nti sɛ mɛnya ba Awurade n'ase deɛ atene atene deɛ me ne no na ɛnam, daa ne da nyina Awurade bɛtene yɛn. Nti sɛ Awurade asɛm aka sɛ mma yɛn animuonyam ne yɛn tirinwi, na yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛkora yɛn tirinwi na atumi asɔ Awurade ani no, sɛ mesusu sɛ sɛ mekɔfa mebɔ me ti mɛsa a, ɛnyɛ bɔne. Nanso, esiane sɛ Bible no resan akasa no, ɔse yɛnyɛ no modestly, sɛ ɛsɛ,
saa, ɛnni awu adeɛ, ɛna mfa nyɛ saa.
Mekae sɛ first no, woyɛ wo ti ti foforɔ bi a na yɛnnya yɛnim no a, ne yɛhu sɛ sɛbio ebi a ɔyɛ tuutuuni anaa ɔyɛ adwamanfo. Nti ɛno nti na yɛwɔ ɛkwan a wo drɛse a wohwɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtra so bebree. Ɛno saa na Awurade rehwehwɛ. Nti sɛ mɛbɔ me ti mmɛsa na ɛnyɛ mɛsa wɔ sɛ mede enwi bi retoa soɔ, mede enwi bi reka ho. Anaa mede ahoma no a yɛreka no bɛfra ne nyinaa. Ahoma no a ɛnyɛ deɛ Awurade repɛ no bi, ɛnyɛ ceiling fan, deɛ na ayɛ tofokorɔ curtain deɛ yi bi, ɛna ɛnɛ nhoma bebree aba, deɛ ebi yɛ hyɛnhyɛnhyɛnhyɛn, saa nhoma no nyinaa no, ebinom tumi de fra de bɔ kɔnroom, nanso ɛno no nyɛ deɛ Awurade pɛ. Awurade mmoa, Sista Priscilla, Ɛno no, ebinom de fra bɔ kɔn rule. Enti metumi de ahoma, ɛɛm, deɛ, ahoma no, sini fa no bi nso asan ahyɛ me n'akyɛ anim abɔ kɔn rule.
Ɛno ne yɛrebisa yi.
Mepatwo, wontumi mfa nyɛ saa. Esiane sɛ wonya de bɔ ka wo nwi no ho a, woama wo, wo ti nwi no ayɛdɛ ayɛ bebree. Ɛpa kyerɛ nso sɛ woadi atorɔ. Bible se atorɔfoɔ nyinaa nso so agya ne bonsam. Wɔn nyinaa nso bɛkɔ ogya no mu. Enti sɛ wode ahoma no mpo, even ceiling fan ahoma no mpo ka wo nwi no ho, ɛbɔ sɛ wopɛ sɛ wobɔ ma wo ti no mu yɛ di anaasɛ wobɔ fra sɛ woreyɛ ama no ayɛ tenten a, woadi toro. Ɔtorofoɔ biara nso na ɔbɛtumi awura heaven. Enti sɛ yɛkora ne, ne, yɛkora yɛn tirinwi no sɛ ɛbɛma, yɛbɛyɛ ama no ayɛ korokorowa no nti, wobɔ wo kɔn roll no na wokyekyere no kama a, ɛnyɛ bɔne. Na sɛ wobɛhu obi na wapia bi agu, ɛ, yɛ, yɛ, yɛ bi hwɛ soro. ebi hwɛ fam na bɔ bi ateateateateɛ na pampam style a ɔde bɛbɔ no wokyi ebi wɔ koraa wohyia na na ɔyɛ ma hyew ɛsɛ etiri nwi egu so wohu bi da ɛno koraa no ɛmu adwen foforɔ fa nipa no ebi so koraa na ɛnyɛ saa na ɔteɛ nti awurade hu mmaa mmɔbɔ na ɔmoa yɛn na da ne da nyinaa yɛntumi nyɛ deɛ awurade aka no yɛnkora no yɛkora yɛkyim na yɛyɛ no kurokurowa mu yɛnyɛ ma ne ntra soɔ na awurade ba nso a yɛso yɛtumi akɔ heaven ne bi Amen. Awurade nhyira wo paa tiefoɔ wei deɛ yɛn nyinaa yɛasom mu Awurade dɔ yoo ɛɛ sɛ yɛsɛ yɛhu nokorɛ yɛhu Awurade yie na mɛnante mebɛnante Onyankopɔn mu yie na afei me tinwi nso bɛyi me de makɔ ɔbonsam gya mu ɛbɛyɛ awerɛhɔ na ɛbɛyɛ ya sɛ me tinwi bɛtumi ayi makɔ ɔbonsam gya mu adorning of the plating na mabɔ mate bi agu ha mate bi agu ha na mabɔ apampam no mu te sɛ sɛdeɛ akokɔ bɛrima a ne sapɔɔ no tua n'apampam Yes ebi mo koraa frɛ no ayi amele ɛnɛ kɔn roll no natural hair na ebi nom de bɔ paa ɔbɔ amele no ɔbɔ ha aseɛ no nkyɛnkyɛn mu ne kɔ fam na wa pagya na pampam na ama na ba soro tenten kakra ne nyinaa awurade mpɛ esan sɛ wo wo yɛ saa na wo ma wo ho ayɛ hu. Woasesa wo tebea, w'anim koraa asesa. Simplicity anaa modesty, ɛno na Awurade ɔrehwehwɛ. Yɛnkan Nyankopɔn asɛm nkyɛ, yɛ berɛ no yɛbɛkɔ atiefoɔ. Nyankopɔn asɛm wɔ First Corinthians chapter eleven verse sixteen ɛne Acts chapter seventeen verse sixteen to seventeen na yɛ yɛ yɛ yɛntoa so. Korintofoɔ Nwoma a Ɛdi Kan ti dubaako yi mu dunson. Yei a merehyɛ mo yi, mennyi mo ayɛ, ɛfiri sɛ Mohyia mu, monhyia mu nyɛ ade pa. First Corinthians 11 16 na wɔka. 11 16 okay mpakyɛw ka fra sorry. Na sɛ obi pɛ sɛ ɔgye yei ho akyinnye a, yɛn deɛ yɛmmu saa bra no, na Nyankopɔn asafo hodoɔ no nso nyɔ saa. Nso nyɔ saa. Yɛwie a ɛbɛba Deaconess Vivian na ɔde last advice ama atiefoɔ gyina quotation yi so. Yɛabrɛ no aso. Mpakyɛw kɔ Acts 17 16 to 17. Asomafoɔ Nnwuma ti dunson yi mu dunsia ne dunson. Na Paulo retwɛn wɔ Atene na o, na ohunu sɛ kuro no de wɔn ho ama abosonsom no. Ɛyɛɛ ne honhom ahi wɔ ne mu. Enti, hyiadan mu na ɔne Yudafoɔ ne adefɛrefoɔ no kasa Na, na ɔne Yudafoɔ ne adefɛefoɔ kasa, na edwa mu nso, daa na ɔne wɔn a wɔbɛto, wɔbɛtoɔ no kasa. Verse seventeen. Mpakyɛw makan
yi mu du nwɔtwe no. Ahaa, kan du nwɔtwe no ma me. Ɔse, Na Epikurofoɔ ne Stoafoɔ anyansapɛfoɔ bi nso ne no dii anobaabaeɛ. Ebinom kaa sɛ, Ɔpotɔ Pakyɛw eh Awurade nhyira wo. Me pɛ ɛnyɛ hɔ no na me hwɛ na me em sɛ ma miss quotation me pɛ baabi a ɔka sɛ Ɛhafoɔ no deɛ ɔmo te asɛm no a ɔmo kɔ na ɔmo kɔ sua bi Wiafoɔ no ɛyɛ hɔ no ara chapter seventeen no ara nti hwɛ ma me ma Pakyɛw Acts chapter seventeen verse ten ɔse Pakyɛw yi mu du baako no ɔse Yudafoɔ a ɛwɔ ɛwɔ ha no yɛ sene wɔn a wɔwɔ Tesalonika no. Woyii wɔn yam pefee gyee asɛm no, na daa wɔhwehwɛ Twerɛnsɛm no mu sɛ nneɛma no te saa anaa. Adɔfonom, Deaconess, Awurade mmoa wo, first quotation yɛkae, ɔse sɛ binom pɛ sɛ wɔgye akyinnye a, yɛne asafo ahodoɔ a aka no deɛ yɛnyɛ saa. Wei nso so, ɔkɔ na wahwehwɛ asɛm no mu. Tu fo na yɛnkɔ, yɛn berɛ no anyɛ ayɛ pɛ. Awurade nhyira wo bebree, Deaconess. Atiefoɔ, Awurade dɔ yɛ paa. Titiriw, Akristofoɔ na yɛne wɔn kasa. Yɛn nuanom a yɛfrɛ yɛn ho sɛ Akristofo nanso so yɛbɔ yɛn bra nneɛma a Awurade rekyerɛkyerɛ yɛn nyinaa mu, yɛabu yɛn ani agu so a, titiriw yɛn asɔfoɔ rehyɛ yɛn nkuran sɛ yɛmmɔ yɛn bra sɛdeɛ ɛsi teɛ. Woyɛ Kristoni kronkronni ba a, wɔse wo deɛ wonsɛ sɛ wobɛyɛ saa adeyɔ no koraa. Ɛnsɛ sɛ wobɛyɛ saa adeyɔ no koraa. Bɔ wo bra sɛ Kristoni kronkronni ba a wokɔ Awurade anim Na Awurade asɛm ka kyerɛ yɛn sɛ, ɔse, Monyɛ kronkron, ɛfiri sɛ me Awurade meyɛ kronkron. Kronkronyɛ na Awurade rehwehwɛ, ɛfiri yɛn tiri nwi so ba bɛsi yɛn nan ase. Deɛ Awurade rehyɛ yɛn mmienu mmienu sɛ ɛwɔ sɛ yɛyɔ no na Awurade rehwɛ sɛ yɛbɛyɔ saa adeɛ no. Enti yɛretu yɛn fo. Sɛ nnipa nyina ara yɛ saa a, mmerɛ bi no Awurade nam N'asɛm so ayɛ kyerɛkyerɛ, ɔse, others made, I cannot. Sɛ Kristofoɔ nyina ara bɛyɛ a, Yɛn yɛ deɛ Awurade rehyɛ yɛn sɛ yɛntumi nyɛ saa bere no bi nti Awurade nhu yɛn mmɔbɔ amen. Amen Awurade nhyira bebree atiefoɔ yɛsrɛ yɛn ma bere na mo aba mu na wode w'asɛm bisa anaasɛ wo contribution aba ɛbakyɛw yɛmfrɛ number yi.